Jo, ech muss nach kucken, wéi mer dat den Owend maachen, well ech soll den Owend nach mat de Kolleegen d'Opnam maache fir den Halloween-Event haut. Also geplangt war ech just esou puer Opnamen ze maachen an dann alles zesummen ze schneiden. Nee, et ass alles an der Rei. Ech hat elo just gemengt, et wär eppes komesch hei. Egal. Also wéi gesot, ech soen der do nach Bescheed, gell? Voilà, an dann ruffen ech der den Owend einfach nach eng Kéier un an dann kläre mer dat. Bon. Egal, wou sinn ech hänk bliwwen? Jo, voilà, also ech ruffen däin Noter dann enk un, mir klären dat dann nach. Ok, ciao ciao.
Ah, salut an häerzlech wëllkomm bei Luxplay. Mir gesinn, dir hutt et also an eis Gruft gepackt, oder sollt ech éischter soen, eise Studio, dee mol eng Kéier kéint gebotzt ginn? Egal, Haut hu mer e puer schauerlech Geschichte fir iech, déi allerdéngs hoffentlech net hiren Horror an hirer Qualitéit hunn. Mir hunn Back for Blood. Oddworld.
A Metroid Dread. Mir hoffen dir hutt genuch Nerven zesumme bruecht fir dës Special Edition Halloween a wënschen iech vill Spaass.
Xenia, wëlls de wëssen, wat eis éischt Horrorgeschicht fir den Owend ass? Da so mir mol, Danilo, wat ass et dann? Et ass eppes vun Nintendo! An zwar Nintendo, déi wahnsinneg

Duerch dem Samus seng Immunitéit géint déi sougenannten X-Parasites gëtt et op de Planéit Xiliar geschéckt, fir erauszefanne wisou vun do Gerüchter kommen, datt déi Parasitten nach present wieren, obwuel se ausgerott solle gewiescht sinn. Knapps ass et do ukomm, gëtt Samus attackéiert a kritt, natierlech, all seng Skills ewechgeholl. A wéi soll et och anescht sinn, déi Eenzeg frëndlech Roboteren, wou déi ganz Laach scho sollten eigentlech ënnersichen, wëllen d'Samus Orle natierlech ëmbréngen. Also maache mir eis op de Wee duerch een onbekannte Planéit mat null Skills a begéine just Wiesen, déi eis ëmbrénge wëllen. Nice! Dat mol ganz grob zu der Story, elo e bëssen zum Gameplay. D'Spill spillt sech am 2D-Modus mat enger 3D-Grafik. Dat heescht, mir kënnen eis just vu lénks no riets an vu riets no lénks beweegen an natierlech och erop an erof. Ganz am Ufank vum Spill kann een dräimol näischt an et huet ee just dem Samus säi Basic Suit a Blaster an. Confused war ech e bësse wou ech rausfonnt hunn, dass ee muss vun Etage zu Etage reese fir op déi Erder weiderzekommen, fir da rëm zréck ze goen, fir dann do rëm weiderzekommen. Mee schnell checkt een awer, dass d'Spill engem weist wou ee soll hin an dat kloung och herno. Bësse logesch. Et begéint e Géigner vun alle Gréissten a Stäerkten, déi wou effektiv, sorry fir meng Wuertwahl, am beschassenste sinn, sinn d'Dummies. Well déi kritt ee mol net einfach esou vreckt, natierlech net. Fir d'éischt leeft ee mol virun hinne fort, bis ee mol iergendswann bei déi sougenannten Zentraleinheit kommt, déi muss een da freckt maache bis een den Omega Blaster kritt fir dann d'Dummies ëmzebréngen. A bis een deen heiansdo huet ass och net esou einfach. Also ech géing effektiv léien wann ech géif soen ech sinn net oft gestuerwen, well dat sinn ech. Also vläit zum Gléck fir eis Follower huelen ech wärend ech zocken net meng Stëmm mat drop, well besonnesch jugendfräi war mäi Language dann awer net. Sou, wou ware mer? Ah jo. Also natierlech, wéi all Spill esou opgebaut ass, wat ee méi wäit kënnt am Spill, wat ee méi Skills huet a wat een dann op Deeler weider kënnt, op Passagë weider kënnt, wéi virdrun net méiglech war. Dat kenne mer alleguerten. Et kommen ëmmer méi Géigner, déi geheelt ass, opreegen an et geet effektiv esou weider, bis de Final Boss kënnt. A fir mech war et souguer deen een oder anere Plot-Twist an der Story. Huet mer gutt gefall. D'Spill ass wéi mäi Bäitrag, awer relativ kuerz, deemno no wéi een sech uleet a wéi vill Prozent ee wëll pro Gebitt hunn. Ob een herno wëll 100 Prozent iwwerall hunn oder net, brauch een dann och deementspriechend Stonne fir d'Spill fäerdeg ze maachen. Och wann dat elo e bësse negativ kloung an ech d'Spill hätt kéinten op verschidden. Moment un d'Mauer klatschen. Fazit ass, et huet mer immens gutt gefall. Ech muss éierlech soen, all Metroid Liebhaber deet mer leed, dass fir d'éischt Kéier ech e Metroid gespillt hunn, mee ech sinn definitiv iwwerzeegt an ech si prett fir déi nächst déi erauskommen. Wéi ech och e bësse recherchéiert hunn, ass de leschte Matt White scho bal 20 Joer hier an trotzdeem hänke se mateneen zesummen. A wéi ee scho matkrut, waren och bei Dread vill nostalgesch Elementer dobäi an dat léisst mäin Häerz an d'Lut sprangen a freeë mech do fir all Matt White Kenner an Liibhaber. Op alle Fall Matt White ass e gutt Spill.
Danilo. Ja, Xenia? Weess de, wéi ee Spill datt mer nach matbruecht hunn? E Remake vu Silent Hill 2? Nee,
vill méi schlëmm.
E Remake vu Resident Evil Outbreak? Nee,
nach dausend mol méi schlëmm. Ech hu keng Ahnung. Oddworld Soulstorm. So Danilo, eng Fro, Has du den Billy schon enker gefrot op hie mat mengem Oddworld Beitrag weider komm ass? Meng gepennt.
Oh wierklech elo? Soll ech lo soen? Moment.

Par conter huet e Mudokon aus enger anerer Fabrik vun Wapture Farms vun Ierch, dem Abe, Held a Retter vun de Mudokons héieren an sech dozou entschloss no Ierch ze sichen. Wou en Ierch fonnt huet, erkläert hien Ierch dass et nach méi Mudokons ginn, déi vun de Glackens versklaavt ginn an op hire Retter, dem Abe, waarden. Leider war hien awer net eleng op sengem Wee an gouf vum Mulok, een vun de Glackens, verfollegt, deen Ierch är weider Flucht wëll verhënneren. Mat schéinen Zwëschesequenzen kritt ee mat wat et mat ärem Verfolger op sech huet an wat seng Pläng sinn. Ausserdeem fannt dir eraus wéi een d'Schicksal sech dem Abe nach bevirsteet. D'Story ass gelongen an gëtt sou verzielt dass sech och Spiller déi den éischten Deel net gespillt hunn gutt erëmfannen. Oddworld Soulstorm ass en 2D-Plattformer mat Stealth-Elementer. Dir steiert den Ape duerch d'Levelen an musst dobäi Ofgrënn iwwerwannen, falend Géigenstänn an ville weideren Hindernissen auswäichen. Mee virun allem musst Dir Iech laanscht Géigner schläichen oder dës zur Streck bréngen. Dat gléngt Iech andeems Dir mat Saache geheit déi Dir fannt oder selwer crafte kënnt. Eng aner Méiglechkeet wier, andeems ee mat dem Ape senger Fäegkeet fir e kuerze Moment d'Kontroll iwwert äre Géigner huelt. Richteg héieren, duerch Gesang kann den Ape mat enger Aart Gedankekugel d'Géigner no senger Päif danze loossen. Mee net nëmmen dat, dëse Gesang erméiglecht et iech och, kënnen op däischtere Plazen de Wee ze erforschen an op virgesinne Plazen Midokonsde, déi ënnerwee opgeraf hutt, ze befreien. Wéi vill Mitochons Dir zum Schluss gerett hutt, entscheet, wéi eent vun ënnerschiddleche Spillenden Dir gesitt. An all Level gëtt et e sougenannte Quarma-Level, deen mat Ärem Befreiungstalent berechent gëtt. Méi Quarma heescht méi Chance op e positiven Ending. Soulstorm huet net nëmme seng Zwëschesequenzen, déi grandios ausgesinn. Am gesamte Spill erkennt een, wéi vill Aarbecht an den Detail investéiert gouf, wat d'Loscht op d'Spill erëm steigert. An och de Sound passt wéi d'Fauscht op d'Aen. Alles an allem ass den Oddworld Soulstorm eng gelonge Fortsetzung zu sengem schonn méi ale Klassiker.
Xenia, wëlls de wëssen, ëm wat eis nächst Horrorgeschicht sech handelt? Ma natierlech, dann déi lues u mir. Et geet ëm en Entwécklerteam, welcht vun engem béisaartegem Corporate Overlord, wou d'Gerüchter ëmhir ginn, dass en net bis dräi kann zielen, doudeg zeréckgelooss gouf. Wat den Overlord awer net wosst, ass elo am Joer 2021 si se back for blood.
No hirem gescheiterte Projet Evolve wollt Turtle Rock Studios wuel zeréck zu deem, wat d'Leit scho säit checks notes 2009 wëllen, en neie Left 4 Dead. Well Valve awer net bis dräi ziele kann, huet Turtle Rock sech einfach en neie Publisher gesicht an dat Ganzt zu Back 4 Blood ëmbenannt. Wouduerch den Titel awer och iergendwéi u sech selwer scho Meta, eng Uspillung op Left 4 Dead ass. Vue que dass an der Tëschenzäit awer och ganz vill Konkurrenz ewéi World War Z oder Aliens, Fireteam Elite erauskomm ass, muss Back 4 Blood natierlech och als éischt mol beweisen, dass et nach erausstieche kann. Dofir ginn et fir mech dann bestëmmte Kategorien an deenen et sech beweise muss an déi si wéi folgt, éischtens Replayability, zweetens Challenge, An drëttens, Story. Kommen mer also direkt zum éischte Punkt, Replayability. Wat Left 4 Dead esou besonnesch gemaach huet, war den Director System. Deen huet dofir gesuergt, dass all Level sech bei all Duerchlaf anescht ufillt. Vun der Plazéierung vu Loot bis hin zu den Aarte vun Zombies, déi ee begéint a wou een déi jeeweileg Saache begéint, konnten alles all Kéiers ganz anescht sinn. Déi gutt Noricht, den Director ass erëm do. Dat heescht, et kann ee sech drop freeën, datt een ëmmer en anescht Erliefnes kritt. De System gouf awer och nach e bëssen ausgebaut mat de sougenannten Corruption Cards. Bei all Duerchlaf komme vun Level zu Level ëmmer méi Kaarten dobäi a bréngen domat nach méi Variabelen an d'Spill. Dat ka vu Klengegkeete sinn, wéi zum Beispill datt d'Zombies e bësse méi Liewen hunn, bis hin zu klengen Niewemissioune wou ee vläicht iergend eng Këscht muss fannen a mat an de Safe Room bréngen. oder souguer esou wäit, dass e ganz Bosskämpf dobäi kommen oder de Level op eemol mat staarkem Niwwel duerchzunn ass, wat direkt e komplett anert Spillgefill mat sech bréngt. Awer och d'Spiller selwer kënnen all Tour Quanten ausdeelen, déi engem positiv Effekter ginn, wéi zum Beispill en Extraliewen oder méi Munitioun mat sech droen ze kënnen. Verschiddener kënne sech och op déi ganz Ekipp auswierken, erëm anerer hunn esou staark Effekter, dass de dann awer och trotzdem nach e Malus dobäi kriss. A mengem Fall ass meng Liblingsquart déi, bei där een duerch Nokampfkills ëmmer e bësse Liewen zeréckkritt.
Eigentlech nei.
Wéi ee gesäit, huet d'Spill also méi wéi genuch ze bidden, dass et och net esou schnell langweileg gëtt. Komm awer zur Challenge. De Begrëff Challenge wëll ech hei och just kuerz enker erläuteren. Dee steet fir mech lo hei net nëmme fir de Schwieregkeetsgrad vum Spill, mee och dofir wat engem alles entgéint geworf gëtt. Fänke mer direkt mol mat engem Beispill un, d'Special Zombies. Et ginn hei am Spill déi bekannten Archetypen wéi a Left 4 Dead, awer natierlech mat aneren Nimm, awer och mat weidere Kategorien. Als Beispill huelen ech lo mol de Boomer aus Left 4 Dead. Dësen gouf a Back 4 Blood e bëssen ëmgewandelt an zu den 3 Varianten ëmfunktionéiert, dem Exploder, dem Reeker an dem Reg. Déi sinn zwar vum Grondopbau ganz ähnlech, awer sinn all gutt en bëssen hir eegen Tricks. Während zum Beispill ee sech explodéiere léisst fir d'Spiller ewech ze schleideren, katzt den anere mat de Seier ronderëm an hannerléisst och e Pull dovunner soubal e stierft, an deen Damage kritt an méi lues ass. Ähnlech och beim Hunter, dee gouf zum Hocker, Stalker a Stinger. Awer dat ass natierlech net alles, et ginn och eng ganz Rei u neie Specials, déi engem d'Liewer méi schwéier maachen. Esou ginn et elo zum Beispill d'Snitches, déi soubal se ee gesinn oder een op se schéisst, eng Horde ulocken. Oder meng absolut Haass-Géigneren, d'Sleepers. déi einfach random op iergendwelche Maueren hänken an een dann einfach zu Buedem schleiert an op een anhoen. Mécht mega Spaass, wa een dat em all Eck mat muss maachen, well ech sinn ëmmer den eenzege Vollidiot, deen dra leeft. Zousätzlech ginn et dann awer och nach gréisser Bossgéigner, wéi den Ogre, de Breaker an d'Hag, déi engem d'Liewen nach emol méi schwéier maache kënnen. Ofgesinn dovunner ginn et awer och elo bei de Standard-Zombies nach e puer extra Versiounen duerch d'Corruption Cards, Heiansdo huet een dann zum Beispill gepanzert Zombies a SWAT-Uniformen oder esouguer Zombien, déi ee blénkege Kapp hunn, deen explodéiert, soubal een drop schéisst. Mee elo zum Schwieregkeetsgrad. Do wëll ech net ze vill an den Detail goen, ausser fir ze soen, dass et brutal ka sinn. Wien nach op einfach spillt, fir dee sollt d'Spill keng ze grouss Problemer stellen. Gréisstendeels ass et wierklech recht einfach, Mee wann den Director mol entscheet engem wierklech alles entgéint ze geheien, da kënnt een och do scho mol schéin un d'Schweessen. Zu den aneren zwee Schwieregkeetsgraden, Veteran an Nightmare, kann ech leider net esou vill soen, well des war mer tatsächlech ze schwéier. Souguer wann all Spiller en Headset unhuet a weess wat e mécht, ass Veteran nach ëmmer extrem schwéier a mir hunn knapps bis un den Enn vum éischten Level gepackt. Sou. Dann d'Story. Déi kënnt bei dësem Genre Spill nämlech eigentlech ëmmer e bësse kuerz an ass och nëmme wierklech do, fir datt d'Charaktere mol heiansdo eppes ze soen hunn an a fir datt een e Grond huet, iergendwou hinzegoen. Hei ass dat net wierklech anescht, awer et mierkt een, datt sech Gedanke drëms gemaach gouf, fir datt een dat awer alles e bësse méi gräifbar huet an de Missiounen. An dat fléisst och mat an de Levelopbau eran. Dat féiert dann zum Beispill dozou, datt een a verschidde Missiounen besonnesch Ziler kritt an e bësse méi Interaktivitéit huet, wéi zum Beispill an enger Missioun, wou ee säi Safe Room als éischt emol selwer muss verbarrikadéieren, fir datt ee wierklech safe dran ass. Vill oppasse muss en hei halt trotzdeem net wierklech mat der Story, Mee dowéinst kritt een zu Ufank an zum Schluss vun all Akt cool Cutscenes, déi déi engem dat Ganzt awer nach e bëssen besser zesummestrécken. Gameplay technesch ass d'Spill och ganz gelongen, et fillt sech net clunky un an d'Ziel léisst sech och ganz gutt. Et ass an deem Beräich halt elo keen Doom Eternal, mee ech bezweifelen dass iergendeen dat erwaart hätt. Cool ass et jiddefalls dass et dëske rëm méi Waffe ginn, An elo och Mods fir d'Waffen, wéi zum Beispill nei Viséieren oder méi grouss Magazinner, fir dass een d'Spillgefill awer nach emmer e bësse kann veränneren. Blöd ass hei just, déi kann een am Nohinein nemmi erofhuelen. Dat heescht, wa se enker bis drop sinn, da kritt een se just lass, andeem een en neit Viséier zum Beispill drop mécht. Oder andeem en einfach d'Waff wiesselt, mee dann huet een och guer keng Mods méi drop. Ofschléissend giff ech soen dass Back 4 Blood e wëllkommene Nofolger zu Left 4 Dead ass, wann et mierkt een dass hei déi nämmlecht Käpp dru sutzen. Se hu sech awer och kloer Gedanken driwwer gemaach wéi se deem ganzen Fundament nach weider kënnen Ausbau ginn an et fält mer leider och schwéier elo nach vill weideres ze soen. Dat ausser ze soen elo, dass genau dat wat een sech eigentlech erwaart huet. Eenzeg Schued ass fir mech, dass et kee Split Screen gëtt.
Zum Schluss kommen oder net zum Schluss kommen, dat ass elo hei d'Fro.
Zum Schluss kommen. Ciao! Huet der net missen maachen, mee et ass Billy. Ech mengen dat sinn 40 Folgen. Wat häss de gär vu mer? Danilo. Paul hues grad spontan eppes Paul nee Paul hues grad eppes et ging passen Kack Puh yeah Ech weess mir hunn deen Joke hei scho e puer mol bruet mee fir Halloween ging e pasten ging e passen ging e
Weess de wéi e Spill datt mer nach matbruecht hunn? Pardon sorry Pardon Auteur vun eiser nächster Horrorgeschicht huet sech iwwerluet Wat kënnt dobäi eraus, wann een doudeg zeréckgelooss gëtt? Et ass ee Back for Blood! Dat war dämlech.
Dat war richteg dämlech. Son of a bitch, Armin!